Azul fell-awen d arbaɛt uɣemmar n ddunit. Am wakken qqaren akkenni. Amḥala ass-agi bɣiɣ ad d-iniɣ akken nniḍen, Azul ay arrac, azul tiḥdayin, azul irgazen, azul a tulawin, mebla ma ttuɣ, azul ay imɣaren, azul a timɣarin. Imi d ineggura-agi i yeṭṭfen tisura n teqbaylit. d nekkni i tt-iḥerzen, d nekkni i yesseḥririben fell-as. Ihi ḥadret, ḥadret ay ayetma, kul mi ara iṛuḥ yiwen deg-sen, amzun yewwi yid-s agerruj. Ḥadret, ḥadret. Ihi, uqbel ad iṛuḥ, ilaq kul yiwen deg-neɣ ad d-yeǧǧ ayen yessen. Ayɣer ur txeddmem ara akkagi tisfifin, tividyutin? Ayɣer ur txeddmem ara di Facebook? Ayɣer ur txeddmem ara s wallal nniḍen akkenni ad nejmeɛ, ad neǧǧ ayen nesɛa? Imi taqbaylit-nneɣ ur tettwaru ara aṭas acḥal ayagi. Ihi nekkini ass-agi bɣiɣ ad d-iniɣ ayen ssneɣ. ḥṣut belli nekkini ur lliɣ s tanlangwist, ur lliɣ xeddmeɣ di la toponymie, ur lliɣ xeddmeɣ di amek i s-qqaren l'étymologie. Nekkini bɣiɣ ad d-iniɣ ayen ssneɣ, ayen sliɣ ar temɣarin-nni n zik, lliɣ meẓẓiyeɣ. Ihi cfiɣ akkagi Ma asleɣ i temɣarin ad ttmeslayent, sexdam timeslayin ṭrumit, tikwal d taḍsa taksant. Amḥal-a ass-agi ndemmeɣ, ndemmeɣ, ndemma tameqqrant. Axaṭer walaɣ belli ameslay-nni ttmeslay-d akkenni, mačči s lebɣi-nsent. Tella lḥaǧa, nutni mi ara tfekk imeslayen-nni irumyen, axaṭer d irumyen i yellan di tmurt imir-nni, ssnent amek i ten-ineqleb, ssnent amek i ifeddlen imeslayen-nni, ttuɣalen ttreṣṣin di teqbaylit. Ayagi ur zmireɣ ara ad s-d-kkseɣ. ihi semḥemt-iyi ass-agi nekkini bɣiɣ am akka awen-d-nɛegga bɣiɣ ad ḍfeɣ kra imeslayen muqel timeslayen-agi i d-serseɣ akka dagi arbaɛ imeslayen-agi bɣiɣ ad fehmeɣ ansi i d-kkan. Fahim-it mliḥ. Amḥala d tidet, ilaq ad nẓer uqbel d acu ay d ṣṣenṣen. Amḥala nekkini bɣiɣ ad nadiɣ ad d-skefleɣ iẓuran-nsen, ad waliɣ ansi d-kkan, ma d taqbaylit neɣ d tutlayt niḍen. Ad d-nezwir awal-agi amezwaru, amḥala muqlet ay ayetma, ay ṣeḍma, muqlet, tamacit-agi attan yakan ay d-qqar imeslayen-agi, wala ma amek i sen-texdem dagi, elle les a soulignés, tceṭṭeb-iten akka dagi, ay d-qqar ur fhimeɣ ara imeslayen-agi. Nekkini bɣiɣ a s-iniɣ sin imeslayen i tmacit-agi i l'ordinateur-agi. A tamacit, ma d agella ur tefhimeḍ ara imeslayen-agi, ḥṣu belli imeslayen-agi meqqerit mliḥ, ugaren-kem mliḥ mliḥ mliḥ mliḥ. Kemmini a l'ordinateur, iḍelli i d-luleḍ, imeslayen-agi d iqdimen mliḥ mliḥ mliḥ mliḥ. Agmus n tcefla. Tagi d tamezwarut. Lḥaǧa nniḍen bɣiɣ ad sen-iniɣ i yimussnawen-nneɣ. Neɣra zeɛma, ṭas i neɣra, deg waṭas i d-neɣ, am akken i d-nenna aql-aɣ bɣa tɣemmer ddunit. Ayɣer? Afus deg ufus, ur nettemsefhamet ara wayegra-nneɣ. Akken imeslayen-agi ad ten-nessefhem i tmacint-agi. Ma yella llum fell-a neɣ akken yella, ur yelli ara ɣef tmacint-agi, ur yelli ara ɣef tili. Ihi ad nwali, ad neɛreḍ ad nwali amek akka ma tezmer tmacint-agi ad tefhem imeslayen-agi. Tura ad d-uɣaleɣ. Azul fell-awen, azul fell-akent, aha ihi uɣaleɣ-d ad nwali ihi ma s d-nekkes lekdeb i tmacint-agi, waqila tezmer ad tefhem imeslayen-nneɣ. Tura ad nwali. Ad nwali awal-nni amezwaru, anda yella. atan amerkanti ihi waqila atan tefhem-it ihi iban d leqbayel neɣ i iḥemmlen iɣallen-nsen akkenni ad skeflen iẓuran imeslayen tutlayt-nsen. Tanemmirt. Ihi awal amezwaru nenna-d amerkanti. amerkanti-agi, awal-agi, ad t-id-nessefhem uqbel ad nadi ansi i d-yekka, ansi anda llan, anda mɣin iẓuran-is. Amerkanti, ma ad d-tiniḍ winna d amerkanti, meḥsub yesɛa idrimen, yesɛa cci, d amerkanti. Ihi ansi yezmer ad d-yekk? ansi-d kan iẓuran-is. Llan kra zemren ad d-inin winna ccɣel mkay n tlu, yezmer ad d-yini amerkanti-agi yekka-d neɣ yecrek lakud mkay n tlu. Amḥal ad nekini ur umineɣ ara lḥaǧa-agi axaṭer ulac aṭas ucarik i yellan gar sin imeslayen-agi, amerkanti

acu nezmer ad d-nelli? Winna d amerkanti, tinna d tamerkantit, nutni d imerkantiyen, ulac ad d-iniɣ lverb ur nezmer ara ad d-iniɣ ulac l-adverb, d ayen kan i yellan.

mi ara nesɣer arraw-nneɣ deg yiɣerbaz-nneɣ, ilaq ad sen-nessefhem iẓuran imeslayen. Ur neqqar ara kan les règles neɣ tirkizin di leqraya, syenni ma yella akka ilaq ad txedmeḍ akka, ma yella akka ilaq ad txedmeḍ akka, ala ilaq ad ifhem iẓuran imeslayen. Ihi wagi d awal amezwaru. Tura ad nwali awal wis sin.

yerra idis n wadda ɣef tin ufella, meḥsub yexdem afernas deg-s. Wagi, amek ad nessefhem acu ay lmeɛna n wawal-agi? Tura ansi yezmer ad d-yekk? Ɛad aḥsab-iw nekkini, akken ttxemmimeɣ, yezmer ad d-yekk si sin imukan.

Ihi ur tezmireḍ ara ad d-tiniḍ Ɛebbas Ben Fernas yewwi si Leonard de Vinci-agi. Ihi netta, am akka d-nniɣ, d amaziɣ, amḥala iruḥ s yisem n tneslemt. Ahan aḍu-nni, aḍu-nni i yewwin akkenni. imir-nni aha mazal-it ar tura mazal ixeddem ixeddem deg-neɣ afernas akken ad sxedmeɣ ahwal-agi ihi wagi d awal wis sin ciṭuḥ akka ad d-uɣaleɣ ar wawal wis qrad wis tlata

Azul azul, uɣaleɣ-d ihi akken ad nkemmel asurif-agi i d-nebda. Nella nettqerdec-d sin imeslayen, wis tlata, wis qrad, amek i t-yeqqar, awal-agi Fertuna. Uqbel ad d-iniɣ, ad d-iniɣ kra imeslayen gar taciwin,

ilaq ad iyi-iɛawen. Mačči neɣ ad t-ǧǧeɣ ad iruḥ, ad t-ǧǧeɣ ad yezwir. Mi yewweḍ anda ara yesteɛfu, mi yesteɛfa netta, iyi-iɛawen nekkini. Mačči netta ad ilḥu, nekk ad t-id-jebbdeɣ ɣer deffir, ur t-ǧǧiɣ ara ad ilḥu. Ilaq ad nefhem lḥaǧa-agi.

a tawacult-nni d tawacult ifenṭaziyen, ssexdamen tafenṭazit, la fantaisie. Tafenṭazit mačči d ma tessexdameḍ kan imeslayen dɣa d afenṭazya, tzemreḍ ad twaliḍ mebɛid ifenṭaziyen meḥsub ttaṭṭafen deg wawal-nsen, ssexdamen imeslayen akken ilaq, akken iwata. ihi wagi d awal wis rebɛa ihi ad d-iniɣ imeslayen-agi am fantazy-agi tafenṭasit tzemar d lfenṭasya cerken imeslayen cerken imeslayen mačči d ayen ma sxenṭen

lqayet, hrawet, ahlayet, ɣezzifet, meqqret, tugar ameɛrkulli. Akken ad teẓrem tesɛa iẓuran, iẓuran-is lqayet mliḥ di lqaɛa. Ihi nekkni iẓuran-agi ilaq ad nennadi yiwen yiwen akken ad nendem ad neẓẓu anda ilaq, meḥsub deg wakal aqbayli. D ayagi bɣiɣ nekkini. ihi surfet iyi imi d i d-zwara deg umsayan-agi amḥala d ayagi ay d iswi-inu tikkelt tisfifin-nniḍen ad d-uɣaleɣ s imeslayen i awal n teqbaylit nessexdam ad turiḍ yiwen d aɛebboj n wawal yessen ad yemmeslay yessexdam mliḥ imeslayen yeẓra d acu-ten wid yesmeḥsisen ẓran d acu-ten

kra nniḍen ḥen ur bɣiɣ ara ad iliɣ seg-sen meɛna d aẓend awal ur nedda ara deg wayen bɣan ad d-inin nutni ad xedmen afermas ad xedmen afermas axaṭer nniɣ ur teddiḍ ara deg wawal-nsen Ugi dagi daɣen-nni, bɣan kan ad xemmeṛ ṛṛay uqerru-nsen. Ttxemmimen ala ɣef teqbaylit. Xas ttxemmimen ɣef teqbaylit, akken kan bɣan nnuɣen. Ihi, ugi dagi, nekkini fɣeɣ-ten win iyi-cebban. Win ur nettxemmim, ur nettara ara taqbaylit nnig uqerru-is, d tamezwarut. D tamezwarut. di kullec nnig uqerruy-ik. Winna ur cukkeɣ ara ad ttekleɣ fell-as. Ugar daɣen d ifenṭaziyen. Ifenṭaziyen ur ilaq ara ad d-iniɣ awal nniḍen, d awal-nsen kan ara iɛeddin. Ayɣer? Axaṭer d ifenṭaziyen. Sɛan isem, ur ilaq ara ad d-iniɣ lḥaǧa nniḍen. netta lḥal taqbaylit tugar amɣakul ma ad naweḍ ɣer tesɛiḍ isem yelha txeddmeḍ afernas yelha tesɛiḍ lamarkanti tesɛiḍ fertuna yelha amḥala taqbaylit mi twaniḍ taqbaylit ilaq ad s-teknuḍ taqbaylit ulac acu yellan nnig-s d ssɛaya neɣ d lǧehd neɣ d taɣaɛt uqerru neɣ d isem taqbaylit aqlaɣ akk seddaw-as ihi akka ma kawen-d-nniɣ rrwaye agi imeslayen surket i yimezwura deg-sen mḥala sɛan aṭas n lmeɛna aɛni twalam fell-asen i treṣṣa tessukta-agi tavidyawt-agi nxemmem

ihi wid yesɛan tiktiwin niḍen lwaqa i ṣṣeḥ win yesɛan tiktiwin am tagi neɣ am tiyaḍ ilaq ad d-beggnen iman-nsen wid yesɛan akagini ihi imeslayen bɣan ahni d-rnun ahni d-ḍeqqren akagini ihi d-inin ma ssnen ansi d-kkan dɣa

axaṭer tlam tqbaylit ma ad yettemɣi lḥaǧa ma ad yettemɣi akken tifa akwar ma yeqqim kan deg umkan-is ulac akwar teqqim deg umkan-ik u dukan ulac akwar ma llan iɛekkaren seg lḥaǧa-nni tettemɣi d wagi lpozitivism bɣiɣ ad d-iniɣ ḥṣut ihi aql-aɣ deg ubrid yelhan ad nkemmel kan akkin

waqila tasfift-agi d taneggarut d tis ṛebɛa waqila, ihi am wakken i wen-d-nniɣ imeslayen n teqbaylit ad nuɣal ɣur-sen yiwen yiwen ma yebɣa Yillu. Illu, as-d yekka wawal-agi. ilaqen ad nsidika ur nessexdam ara kan weḥd-s akken ad naf ansidika ilaq ad nadi eh, nezmer ad nadi di lidiksyonir nezmer ad nadi amɛana ilaq tikwal ad nadi deg quryan-nneɣ taqbaylit attan kul yiwen attan deg uqerruy-is deg mi wen-d-nniɣ imɣaren timɣarin aṭas eh, sɛan ccfayat ilaq ad nejmeɛ ayen ssnen. Win iruḥen deg-sen am akken d-nniɣ tazwara d agerruj. Ihi am win d-iniɣ ameslay kan akka, ameslay eh, ad d-rnuɣ sin imeslayen, amezwaru d akked wis sin dagi. Neqqar-as amestajar. Amestajar Rwin ad d-aweḍ axeddam ad yexdem ass kamel, mi yekfa wass ad txellṣeḍ, ḥsu qqaren-as c'est un journalier, wagi d anamek-ines. Amḥal-a, ansi d-yekka? D acu ay d iẓuran-is? Yekka-d si taɛrabt? Yekka-d si tutlayt niḍen? Yesɛa iẓuran n teqbaylit? Ma yesɛa iẓuran di teqbaylit, d ayagi ay d iswi-inu. Ilaq ad d-naf iẓuran-nnes. Akkenni, arraw-nneɣ, am wakk i d-nniɣ, ma ɣren deg yiɣerbazen, ad ẓren d acu qqaren, ad ẓren belli lluɣa-nneɣ tesɛa iẓuran. Ṭas i s-yeqqaren, ur ttakeɣ ara mmi ad iɣer taqbaylit. Ala, taqbaylit tesɛa iẓuran. s ufud kan ay tt-nettu, ma nettu-tt nekkni, wiyaḍ ur tt-id-ttaddren ara. Ihi, awal-agi d acu ay d iẓuran-is? Awal-agi nudaɣ, nudaɣ mliḥ akken ad d-afeɣ d acu ay d iẓuran-is. Yewɛeṛ akken ad d-afeɣ iẓuran-is. Amḥala, nudaɣ, nudaɣ, ufiɣ-d kra iẓuran. Iha, ma akka awen-d-nniɣ, nekk zemreɣ ad d-afeɣ aẓar, yiwen niḍen yezmer ad d-ikemmel ciṭuḥ, ad naf tufrat eh, tifrat ansindika eh, wawal-agi wagi d awal amezwaru ad d-rnuɣ awal wis sin aneggaru d aneggaru amḥala d netta i yessexdam mliḥ yizem-nni-nneɣ ad yesgunfu di talwit tunṭict, awal tunṭict. Yenna-yas tunṭict-is ad as-tt-awiɣ ɣas akken ad tt-yawi. Awal-agi tunṭict, c'est un cadeau, d tarezzeft i s-neqqar s teqbaylit. Kunwi qqaren tunṭict. Mḥala, d acu ay d iẓuran-is? Tunṭict, d awal-agi tunṭict kan i yellan weḥd-s. ur zemreɣ ad d-naf qunṭic, ur zemreɣ ad ur yesɛi lberb, ur yesɛi lḥaǧa niḍen. Tezmer ad d-naf tunṭicin, tunṭicin, lḥal ahan weḥd-s kan. Amek akka nesxdam s teqbaylit ur neẓri ara d acu-t? Ur d-yeɣli seg yigenni, ur d-yemɣi si lqaɛa. Nessexdam-it, ilaq ad nẓer ansi d-yekka.

aṭas ay la yekkaten deg watmaten-nsen, wa yekkat deg wa, d ifenṭaziyen irkelli, ssnen akk ad mmeslayen taqbaylit. Kul yiwen amek ara d-imeslay taqbaylit-is, amḥal-a akken ad d-yewwet di gma-s. Acu ara d-nini? Acu ara sen-nini? Wagi dagi nezmer ad sen-nini d imesṭujar n wawal, ttawin-d awal akken ad xedmen yes-s, akken ad s-xedmen, akkenni ad d-rebḥen Fertuna, akken ad uɣalen d imerkantiyen, ma acu umerkanti ad ak-d-yawi uẓeṭṭa n tmetti, ma d agella ur tessexdameḍ ara akud-inek akken ilaq. akken ad twafeḍ gma-k ad d-tawiḍ idrimen. Ihi acu zemreɣ ad sen-iniɣ ass-agi nekkini, ad awen-d-iniɣ ass-agi, aql-aɣ akk lliɣ deg yiwen uẓeṭṭa. Ilaq ad nẓer acu nxeddem, ad nẓer sani tessawaḍ tiyita-nneɣ.

tasemmaḥt-iyi. Wagad-agi i wen-d-nniɣ kul yiwen ɣef acu yetteddu, kul kul yiwen yesɛa abwaḍ-is ɣef acu yetteddu, wa yetteddu ad ad ad yexdem la fortune, wa yetteddu ad yuɣal d afenṭazya, wa yetteddu يبغى ad yegzem awal i wiyaḍ d awal-is kan yuɣal yebɣa ad yexdem afernas kul yiwen samaḥet-iyi ma yella win ḥuzaɣ amḥal aẓriɣ amčči d lebɣi-nwen tikwal amčči d kunwi tetteddum d qernas ad tedduḍ di zzehwa ad tedduḍ deg waḍu ma yella yewwet-d waḍu ilaq tiseḍwa yerkelli ad ruḥ deg yiwen umkan

ur yezmir ara ad ibedd yiwen kan weḥd-s. Ihi, am akka wen d-nniɣ, ma yella win yesɛan tiktiwin niḍen, ilaq ad nessemɣer agraw-agi akken ad nreṣṣi taqbaylit, kul yiwen ad tt-ireṣṣi ɛla ḥsab wayen wakken yessen, ɛla ḥsab n yallalen i yesɛa. i tikkelt-agi a wen-d-iniɣ qqimet di talwit, di liser ar tikkelt-nneɣ.